Azul fell-awen, anṣuf yes-wen ar temsirt-agi tamaynut tayeḍnin. Ass-agi ad wen-d-awiɣ ɣef tkarḍa tamegzut. Takarḍa-agi tamegzut d ayen i seqdacem yal ass, d acu kan ur tesɛin sin mi ara isem-agi isem-is. Di takerḍa, ma ad nmuqel d acu-tt tkerḍa, takerḍa s tefransist qqaren-as carte, s teglizit qqaren-as card. Ihi d awal i yi-d-yusan si tmacaɣt, d ayen daɣen i d awal daɣen i ufiɣ deg umawal n Dda Lmulud, takerḍa. Ihi takerḍa-agi seqdacem-tt yal ass, seqdacem-tt i wakken ad txellṣem yis-s. neɣ ad tjebdem idrimen. Tella daɣen i yidumsinek nwen neɣ d paspuṛ nwen. Tella ula d i tilifun ufus nwen acku tella takarḍa yagi qqaren-as takarḍa sim. Ihi takarḍa yagi mačči d menwala, s tefransist qqaren-as carte à puce, anamek yesɛa une puce, s teglizit qqaren-as chip card, d acu kan s teglizit sexdaman aṭas smart card, smart anamek-is intelligent. Ihi, d acu tagi i yeǧǧan fkiɣ-as sin ismawen. S teglizit imi d-qqaren akka smart card, qqareɣ-as takarḍa tamegzut, tamegzut, intelligent, wal-agi iwulem dakken tura tessnem-t ma tḍefrem-d akk timsirin akk i iɛeddan. S tefransist imi s-qqaren aṭas carte à puce, nezmer ad s-nini takarḍa ucerrun, acku acerrun-agi

Ma yella usekrar neɣ amikrusekrar, ad tili tkatut neɣ tacfawit. Di takatut-agi, d nettat i iḥerzen, akken i wen-d-nniɣ yakan, ihalen s wayes i yettelḥay umikrusekrar-agi. Ihi ẓret d akken deg ucerrun, acerrun-agi d amikruserkim, deg wayeg ddukklen akk wallalen-agi deg-s iwakken ad sselḥun ihalen. Ma twalim deg umedya takarḍa-agi n lbanka tesɛa amekuz, le carré, amekuz-agi mačči d netta i d acerrun, mačči d netta d amikruselkim. Wagi d amekuz alikṭrunan, daxel-is acerrun-agi neɣ amikruselkim-agi d tineqqiṭ. Ma d tineqqiṭ daxel, gar plastik-agi yellan akkagi n tkarḍa-agi akked amekuz-agi alikṭrunan, ad tettwalim.

Takarḍa tamegzut neɣ takarḍa ucerrun d takarḍa i tesseqdacem. Tella-d di s tarɣiwin yemxallafen. Ad tezmer ad tili d takarḍa n lbanka, ad tili d takarḍa sim deg wayen tesexdam am daxel n tilifun n ufus. Tezmer ad tili d umsinig-nwen, d upaspuṛ-nwen.

Ihi ẓret d akken tikerḍiwin-agi timegza mačči ciṭ i yettnuzun. Ass-a, nnig n semmus imelyaṛen n tkerḍiwin di ssuq deg umaḍal i yellan, akken d kra n tkerḍiwin i sseqdacen, teẓram d acu-tent, llant ahat tiyaḍ ur tesɛim ara, acu kan deg wannar n yemxallafen llant ihi tkerḍiwin-agi. Deg wannar n tedrimt, akken i wen-d-nniɣ yakan, tesɛam takarḍa-agi n lbanka, s wayes tzemrem ad txellṣem, tzemrem daɣen ad taɣem yes-s, tzemrem daɣen ad tjebdem idrimen yes-s, i tetteddu tkakarḍa-agi n lbanka s ilugan i ttwaxedmen, qqaren-asen ilugan EMV, Europeay Mastercard Visa, d ilugan-agi i teṭṭafar i wakken i alugen, c'est-à-dire règles, neɣ d aneggaf, aneggaf, un protocole, teṭṭafar aneggaf, teṭṭafar ilugan, i wakken i. Tezmert ma ma ma txellṣem neɣ ma tjebdem idrimen, ẓret d akken mačči kan akka-agi tettwaxdem, tesɛa ilugan i teṭṭafar. Ayɣer ilugan-agi wulmen i useḥbiber weḥraz deg yidrimen-nwen ladɣa? Ihi, deg wannar nniḍen, yella wannar n uɛqal n yimdanen, teẓram dakken i wakken ad d-tbeggnem d acu d acu d anwi tellam, iwulem dakken ad d-tesneɛtem takarḍa, takarḍa ihi qqaren n tmagit, carte d'identité, neɣ ad d-tesneɛtem amsinig, le passeport. Ass-agi, imsinagen imsinag akk d ibyumitren, biométriques, ihamsineg abyumitir. Tla tkarḍa daɣen n takarḍiwin nniḍen am tkarḍa n unelmad, takarḍa n uselmad, i wakken acku neɣ n teṛmist, mi ara tettekkam di teṛmist, txeddmem di teṛmist, tesɛam ahat takarḍa i d-yettbegginen d akken tlam seg ixeddamen-agi teṛmist-agi neɣ uɣerbaz ar tagra. Yella wannar agi daɣen n usiwel, annar usiwel, tesɛam akk tilifun n ufus, ass-agi i yal tilifun n ufus tella tkerḍa sim, sim, qqaren sim i wawal-agi Subscriber Identity Module. S s takerḍa-ya sim agi i tettwassnem deg deg usenfar Télécom, ar deg umedya deg i Fransa yella asenfar Bouygues, yella Orange, yella asafar ar tgra, wagi ad ak-irkul i wakken ad tettwaɛeqlem ar ɣur-sen, d wakken ad d-tilim ar ɣur-s, ad tkelsem ar ɣur-sen, neɣ ad ken-issin, ad ken-issin usenfar-agi n Télécom, iwulem d akken ad ken-icidd ar, neɣ kenwi tettucaddem ar tkarḍa-yagi sim. I daɣen i takarḍa-yagi sim tetteddu s ilugan-nniḍen, Qqaren-asen ETSI, European Telecommunication Standards Institute, dɣa d aɣerbaz-agi ilugan i d-yennan, i d-yefkan ilugan swayes ad teddu tkarḍa-agi sim. Bɣiɣ kan ad d-iniɣ d akken wigi ad d-yettwalin, yettḥessisen, yettwalin tavidyut-agi,

Ila daɣen i annar n tujjya. Teẓram dakken i wakken ad tdawim Mifatilayon d amuḍin, yesɛa daɣen takarḍa. Yal tamurt amek i s-qqaren, dagi di Fransa qqaren-as carte vitale, carte six di Beljik, ilan tkarḍiwin niḍen, yal tamurt amek i s-teqqar. Ta d kifkif, ula d tiga dagi sɛan tilk, ula akken sihwa tella tkarḍa iwacu tettwaqdec. Yal takarḍa-agi tesɛa acarun, ma d-nini acarun, anamek-is tesɛa amikruselkim. Ihi akk ttemcubant. Yella daɣen annar n usiweḍ, akken teẓram, anda timdinin anda llan imiṭruyen neɣ akkagi. Iwulem dakken ad tesqedcem takerḍat dagi di Lpari qqaren-as Pass Navigo, iwulem ad tesɛum la Pass Navigo akken ad truḥem deg umiṭru, di Londres sɛan Oyster, Ar taggara, yal tamdint amek i s-qqaren, d acu kan, d takerḍa. Akka, am tkerḍiwin-agi-ken-iḍen, akken i wen-d-nniɣ, yal takerḍa tesɛa acarun, anamek i tesɛa amikruselkim, i iteddun s umikrusekkar, yesɛa ihallen i wakken ad yesselḥu amikrusekkar yesselḥayen ihallen-agi. I yal takerḍa tesɛa tawuri-ines, tesɛa le rôle, tawuri-ines, tettemxalaf ɣer leḥsab n wannar deg wamek i tt-nesseqdec. Takarḍa-agi tamagzut neɣ takarḍa igucaṛun, ẓṛet d akken tesɛa amezruy. Takarḍa-agi trul-d di Fransa, ɣas ma aṭas n yimusnawen i d-yefkan tikti-agi n tkarḍa. Tesɛa amezruy tkarḍa-agi yernu tebna ɣef kraḍ tgecda. Tla tagejda-agi tebna tgejda-agi n taliktṛunit ɣef tgejda-agi neɣ tigejdit-agi tasenselkimt neɣ tagejda akked tgejdit awegren. Awegren-agi s la cryptographie, cryptologie neɣ cryptographie, ad nawi awal di taggara n temsirt-agi. I tlata n tigejda-agi fkant-d sin yixfawen, Yiwen yixef, yefka-d takarḍa m tkatut. Takarḍa-agi m tkatut tesɛa kan tacfawit, tesɛa kan takatut i wakken ad teḥrez tilɣa. Ur tesɛi ara mikruskar, ur tesɛi ara mikruselkim. Tḥerrez kan d ayagi. Ma d ixef nniḍen, yefka-d takarḍa s umikrumenniḍ, micro-circuit, un circuit, imenniḍ, neɣ amikrumenniḍ neɣ amikruselkim, neɣ amikruskar, microskar, Ihi d takerḍa-agi s umikruskar neɣ s umikruselkim, tesɛa aselkim, tesɛa askar iwakken ad d-ilhu d ihallen, tesɛa ihi tazmert azal xir d tinna kan ay yesɛun tacfawit neɣ takatut iwakken ad teḥrez tilɣa. Tagi takarḍa-agi s umikru-nniḍen, neɣ s umikru-selkim, neɣ s umikru-sekar, tesɛa azal kter, acku tzemmer, nezmer ad s-nernu ihalen, ihi ad tt-nesseqdec akken ad k-nɣ-ihwa. Yal abrid ma d-nawi ɣef umezruy-agi n tkarḍa tamegzut, nbeder-d yal abrid yiwen qqaren-as René Barjavel, i d-isuffɣen ungal, isem-is La Nuit des Temps di alef u tesεemya u sebεa u settin. Di alef u tesεemya u sebɛa u settin, cfut kan d akken Ulac tikerḍa-yagi timeksa, ur d-llint ara, ur tt-nesseqdac ara, ur tt-nessin ara, neẓra akk amek akkagi tikti-yagi, d acu kan netta iɣer akka d-nettmeslay fell-as, acku deg wengaren-ines tusa-as-d tikti d uqerruy-is, yessefhem-d d amek ad t-xellṣeḍ. Yewwi-d awal ɣef yiwen n wegdud ur nelli ara akka di tilawt, di ddunit, i ugdud-agi, yal amdan yesɛa taxatemt, taxatemt-nni yezmer ad tt-yessekcem deg imeɣri i wakken ad ixelleṣ yis-s, I mi d-yessefhem akka axleṣ-nni yakk amek ad txelṣeḍ s txatemt-nni n umdan, tban-d d akken amek akka i nettxelliṣ yiwen n ubrid i yiwet, yiwen n ubrid amek i nettxelliṣ tura akkagi s tkerḍa-yagi n lbanka. Dɣa yal abrid ma d-nawi amezruy ɣef tkerḍa tamegzut neɣ takerḍa ucarun, ur nezmir ara, ur d-nbedder ara, René Barjavel, i d-yesfehmen amek ad txellṣeḍ s txatemt, ass-agi mačči d taxatemt d takarḍa, lbanka neɣ takarḍa, acku netta yessefhem-d amek i lkul ad txedmeḍ am akken d ayen i nesseqdec imir-nni. Ihi dagi deg yixfawen-agi llan yismawen, yella wagi Castrucci d amarikani, Arimura d ajapuni, yella Deltloff d alalmani, llan wakk ugad-agi. wwin-d akk tikti n tkerḍa-agi tamegzut neɣ takerḍa n ucerrun, d acu kan ayen xedmen yeqqim kan d lekwaɣeḍ, yeqqim kan d les brevets, tin d tinmirin, tinmirin d les brevets, yeqqim kan akkagi d tinmirin, ur ulac winna i yumnen, ulac taṛmist i yumnen i wakken-nni ad d-tessali, ad d-tessali, ad d-tesnulfu takerḍa-agi. Ihi ma twalim akk medden-agi, llan kra deg-sen ifransisen, am Rolland Moreno, netta ixdem-d yiwet n ucarun, yiwet n tkerḍa eg ucarun, ihi ma twaliḍ gar netta akked wiyaḍ, yeqdec akked Schlumberger, akked tyuṭermist qqaren Schlumberger, d nettat i t-iɛawnen i wakken ad issali tigad-agi, tikerḍiwin-agi n tkatut, i wakken ad lḥunt, ad nzent. Si tama nniḍen, yella Michel Hugo akked Guillou, d sin Ifransisen daɣen i i d-yesnulfan takarḍa-agi s umikruselkim, dɣa Hugo ixeddem di teṛmist Bulle, d nettat i t-iɛawnen i wakken i ad d-issufeɣ tikarḍiwin-agi i yesɛan amikruselkim. Dɣa, mi newwi-d awal fell-asen, Rolland Moreno d Michel Hugo, Rolland Moreno Tikti tamezwarut neɣ acerrun amezwaru, af hakagi t-id-yesnulfa, qqaren-as un prototype, acku d s amezwaru acerrun-agi yesbeggen-d d akken nezmer ad t-nesseqdec. Acerrun-agi amenzu iga-t-id s txatemt, tikti-nni n ucerrun isuli-t-id d taxatemt, i qqaren-d akk d akken Dɣa yewwi-t-id seg ungal-agi n René Barjavel di alef u tesεemya u, i d-yewwin afact-agi di alef u tesεemya u sebεa u settin. Akken a wen-d-nniɣ, yal amdan deg ugdud-agi i ixayel, i iwala akkagi ur nelli ara di tilawt, di tidet, d acu kan, yal yiwen ad ixelleṣ s txatemt, mačči d takarḍa i nesɛa akkagi tura, i nesseqdac tura. Ahi akken twalam, acaṛun amezwaru yewwi-t-id Roland Moreno d taxatemt. Teqqim akkagi di temziknin ttawin taxatemt-agi akken ad tt-walin medden. Teẓram yakan ass-agi ma tesqedcem takarḍa-nwen n lbanka, yal abrid tettakem i yixef-nni anda akken ad txellṣem neɣ ixef-nni ansi ad d-tjebdem idrimen, ixef akken ad wen-d-iniɣ terminal, ixef uxelleṣ neɣ Imeɣri, lecteurs, neɣ imeɣri, imeɣri d win ay ɣren takarḍa-agi-nwen, teẓram dakken iwulem ad, ad, ad as-tefkem tanegalt, tanegalt c'est un code, tanegalt tuffirt, acku d ulac win ay la iwulem ad yessin tanegalt-agi ala kenwi weḥd-wen. Ma d-tefkem tanegalt-agi, le code, ma d-tefkem tanegalt-agi, code PIN, tanegalt-agi PIN, yal abrid ma la tɛerqem tlata neɣ kraḍ iberdan, Takerḍa-nni-nwen d ayen ur tetteddu ara. D acu tagi? D ayen i tesseqdacem, d ayen teẓram. Ihi, ilugan-agi, tangalt, yerna kraḍ iberdan ma tecḍem deg-s, d ayen ur tetteddu ara, ur tleḥḥu ara, d ayen i d-yesnulfa ɣur umuɣ-inu. Di tkerḍa-agi-ines, takerḍa yim tkatut, tesɛa takatut, tesɛa anda tḥerzeḍ tilɣa. D acu kan, tesɛa daɣen yiwen n wahil ur nezmir ara ad t-nbeddel. Qqaren-as la logique câblée, tameẓla tagatwant tameẓla si lujik tagatwant kabli le kable ihi tameẓla-agi tagatwant tella-d amahil ur nezmir ara ad t-nbeddel yura i lebda daxel n tkarḍa-agi mm tkatut d winna kan imu nessawal ur nezmir ara ad t-nbeddel. Di, wagi yella-d di alef u ttɛemya u ṛebɛa u sebɛin. Di alef u ttɛemya u sebɛa u sebɛin, Michel Hugo yefka-d tikti tamezwarut amek ad nesseqdec takarḍa yesɛan amikrusekker, dɣa tamezwarut-nni tkakarḍa tamezwarut isemma-yas CP8. Di sin iseggasen lḥan, Sina yeffeɣ-d teffeɣ yessuffeɣ-d takarḍa tamenzut yesɛan amikrusekker di alef u ttɛemya u sebɛa u sebɛin. Annect-agi Ur yezmir ara ad t-ixdem weḥd-s. Yella di teṛmist Bull, d taṛmist n Bull i t-iɛawnen i wakken ad yessali aṭas n tkeṛdiwin-agi s umek uskal. Si tama niḍen, Michel Hugo ikemmel isuffeɣ-d tikeṛdiwin, tikeṛdiwin-agi n tkatut, aɛuddin, d ayen i nesseqdec dɣa di tmenyinat, di tesɛinat, ahat ass-agi ur ẓriɣ ma yella dɣa llant. D tikerḍiwin-agi n tilifun, mačči d tikerḍiwin n sim, mačči tagad-agi yettedun di tilifun n ufus. Ma tecfam, llan, yella yiwet tallit anda nesɛa tixxamin n tilifun deg iberdan. Ad tkecmeḍ ad d-tesɛuḍ, ad d-taɣeḍ takerḍa-agi n tilifun, ad tt-tesɛeddiḍ di yiwen n yimeɣri daxel n texxamt n tilifun n ubrid. Syinna, ma tebɣiḍ ad tessiwleḍ anda t-yehwa ad tessiwleḍ, ad tesqedceḍ takerḍa-nni alamma temmut. Mi temmut, dayen-iyi. Ihi tikerḍiwin-agi d tikerḍiwin bnant ɣef tkerḍa n tkatut n Rollo Moreno, dɣa imerni i wakken ad d-ffɣen tkerḍiwin-agi yella iqeddec akked yiwet teṛmist qqaren-as Schlumberger, i Schlumberger-nni texdem akked France Télécom i wakken ad d-snulfun tikerḍiwin-agi n tilifun n ubrid, aṭas i Aṭas i zzenzen seg-sent, aṭas i nesseqdec daɣen nekkni seg-sent. Dɣa qqarent-as am tagi, amek i wen-t-id-fkiɣ akka, qqaren-asent des télécartes, imal-nni atah dagi xemsin de les unités, tneqqiḍin, ad sseqdcen mi kfant xemsin-agi tneqqiḍin neɣ mi kfant dayen ad tt-ḍeqqren. Bɣiɣ kan ad iniɣ sin wawalen ɣef Michel Hugon akked Roland Moreno. Michel Hugon d d bnadem i i ssneɣ. Ẓriɣ-t dagi di Paris. D netta i d-isteqsan fell-i di zuǧ alaf u ɛecṛa. Ruḥeɣ ẓriɣ-t-id. Yenna-yi-d, Tanemmirt aṭas aṭas i temsirin i txeddmeḍ ɣef tkarḍa-agi n ucaṛun. e yeǧǧa-yaneɣ di zuǧ alaf u tnac. Michel Hugo daɣen i, ur ẓriɣ ara akka-agi d acu kan, aṭas i tira i uriɣ akked-s, les emails, uriɣ-ten akked-s di zuǧ alaf u seṭṭac, aṭas daɣen i tiktiwin i d-yefka ɣef temsirin i d-ssakkaɣ akka-agi ɣef tkarḍiwin n ucerrun, sɛiɣ kra akka-agi. deg yidlisen i d-yefka, atan jemɛeɣ-ten akked imagraden, imagraden des articles, af i d-yewwin akkagi dɣa af ass-agi d amezruy, dɣa aṭas n tiktiwin i d-yefka, ula deg umezruy-agi ma d-neḥku, ma d-awiɣ ɣef amezruy-agi n tkerḍiwin-agi, d awayen deg way ccḍeɣ, d netta i d-inin, i d-inan amek ad t-gerzeɣ. Yeǧǧa-yaneɣ ula d netta di zuǧ alaf u waḥed u ɛecrin, i yefkiɣ ass n ṛṛeḥma di sin imi iɣeǧǧan. Bɣiɣ ihi ad wen-d-iniɣ kra, ad wen-d-awiɣ ɣef kra n talliyin, dɣa deg wayeg tikerḍiwin-agi beddrent lecɣal. Dɣa tamezwarut di alef u ttɛemya u tlata u tmanyin, nniɣ-awen-d akken i takerḍiwin-agi lulent-d di Fransa, s imusnawen-agi, s Ifransisen, s lmendad n Ifransisen-agi i wen-d-mmeslayeɣ d wiyaḍ. I tikerḍiwin timezwura di alef u tesεemya u tlata u tmanyin, d timezwura i usiwel s tilifun akken ur d-nniɣ di texxamin n webrid di Fransa. Mačči mačči d tagi d tikerḍiwin agi sim waqqar d sim tura yellan di tilifun ufus. Di alef u tesεemya u xemsa u tmanyin, llant-d seṭṭac s imelyan n tkerḍiwin n lbanka Idɣa akkagi s lemɛawna d lbankat, ḍefren tatiknulujit-agi n Michel Hugo, idɣa snulfan-d tikerḍiwin-agi deg wayegga i yesɛan askar neɣ amikruskar amecṭuḥ, yeẓra-t d akken seṭṭac imelyan i d tkerḍiwin-agi n lbanka i d-yessulin yerna ferqen-tent irkli, zzuzren-tent akk, afag ad it-iḥwaǧen, i t-iseqdacen. Di alef u tesɛemya u sebɛa u tmanyin, Nulfan-d ilugan imezwura. Llan, ẓret dakken llan ilugan i seqdacen di Fransa i wakken ad sqedcen tikerḍiwin-agi, d acu kan, ur lḥin ara, ur ttwassnen ara deg umaḍal. S yal alef u tesεemya u sebεa u tmanyin, llan-d ilugan igraɣlanen imezwura, i wakken ad ilugan ad ilin d igraɣlanen iwulem dakken ad d-telhu yid-sent wayen meqqaren ISO, International Organization for Standardization, Yiwen mdakken ad d-telhu yid-sen tarmist-agi neɣ taɣift tagleɣlant. Di alef u tesɛemya u tesɛa u tmanyin, dagi d-nurfan-d tikarḍiwin n ayen ma neqqar ass-agi sim, qqaren-asent imir-nni GSM, tikarḍiwin GSM, tikarḍiwin sim, i nesseqdac seg imir-nni ar ass-a di tilifunen n ufus nneɣ. Di alef u tesɛemya u tnin u tesɛin, di Fransa, uɣalent akk tikarḍiwin sɛant asekher. Texrasent i taga deg yesɛan takatut, ǧǧan-tent, rran-tent akk s umikru skar. Di alef u tesɛemya u tesɛa u tesɛin, dagi i d-nurfan tikerḍiwin-agi n tezmert neɣ n tujjya, dagi di Fransa qqan-as carte vitale, d takerḍiwt, d takerḍa i nesseqdac i tezmert, yal yiwen ad d-yas s tkerḍa-ines. Ihi, imal-nni ssulin-d ugar n rebɛin imelyan di Fransa n tkerḍiwin-agi n tezmert neɣ n tujjya. Di zuǧ alaf u rebɛa, yella-d unagraw n lexlaṣ iḍefren alugen, qqaren-as EMV, Europei Mastercard Visa, ẓret dakken meqbel zuǧ alaf u rebɛa, Llan yilugan i wakken i uxelleṣ, ilugan ẓret-t akken am ungaf, am un protocole, yiwulem ad t-teḍfer takerḍiwt n takerḍa n lbanka i wakken ad txellṣem sys. Llan ilugan-agi di Fransa, d acu kan u yal tamurt tesɛa ilugan-is. Si zuǧ ara f urebɛa uɣalen irkelli tabɛen ilugan-agi UMV di yal amkan. Deg useggas-agi daɣen n zuǧ ara f urebɛa, Llant-d tikarḍiwin timezwura n lexlaṣ mebla anali, mebla anali anamek-is dakken tzemreḍ ad txellṣeḍ s tkarḍa-agi mebla ma tkecmeḍ sdaxel uqmuc umeɣri, imeɣri, imeɣri c'est lecteur neɣ deg yixef, neɣ yixef terminal, ixef n lexlaṣ, mebla ma tkecmeḍ deg yixef n lexlaṣ, ad tt-tesserseḍ kan d tama-s. D acu kan, ma twalim, si zuǧ alaf u rebɛa i la tetiknulujit-agi tedda, d acu kan, armi d-ilḥeq, armi d-iwweḍ lkuvid, i swayes medden uɣalen ur ugaden ara, uɣalen ad ttxelliṣen sys. Ayɣer? Acku mi d-iwweḍ lkuvid, uɣalen medden wa yettagad wa, wa yettagad ad inal wa, uɣalen ugaden irkelli deg yixef-nni n lexlaṣ, terminal de paiement, ugaden ad ten-nalen i wakken ad d-nalen tiqeffalin-nni swayes ad sersen tangalt, pin-nsen, tangalt c'est le code pin. Teẓram dakken ma txellṣem tkarḍa-agi lbanka, iwulem akken ad d-tefkem tangalt pin. Tangalt-nni iwulem akken ad tennalem tiqeffalin n yixef i wakken ad d-tefkem tangalt-nni-nwen. Ihi, iwakken ur sen-nerna ara medden, uɣalen qeblen iwakken i takerḍa-nni ad tner kan akka ciṭṭaḥ ixef-nni n uxelleṣ, mebla ma nnalen nutni tiqeffilin-agi iwakken ad d-fken tangalt n pin-nsen. S wanect-agi, s wayes tura si zuǧ alef u ɛecrin ɛuddin tura medden i lekmel, i dɣa dagi di tmura-agi yuẓan ar zdat, ula d taxwist I wakken ad t-xellṣen, ur d-sɛin ara ṣṣerf s tkerḍiwt-agi n lbanka, ad tt-issers d tama n yixef-agi n uxelleṣ, dɣa d ayen idrimen-nni ad ttwakksen mebla ma yennul ixef-nni neɣ yefka-d tangalt-ines. Llant snat n talɣiwin n tkarḍiwin-agi, tkarḍiwin-agi ucaṛun neɣ timegza. Aṭas seg-wen i yesseqdacen tikarḍiwin-agi, teẓram dakken tikwal iwulem ad tkecmem takarḍa deg uqemmuc imeɣri, imeɣri c'est le lecteur, imeɣri neɣ yexef, yexef c'est terminal, Iwulem d akken ad tt-tkecmem daxel imeɣri-agi, daxel n yixef, iwakken ad wen-d-tefk idrimen iwakken ad txellṣem mi ara takarḍa n lbanka, daɣen ad wen-d-tefk amedya n upaspuṛ, ur teḥwaǧem ara ad tt-tkecmem deg imeɣri akken i wen-d-nniɣ, ad tt-tersem kan tama n imeɣri neɣ tama n yixef ad t-id-iɣer. D acu tga iɣiǧǧan? Neqqar-d llan sin n snat talɣiwin n tkerḍiwin. Llant taggad tikerḍiwin i wulem anali n yixef neɣ imɣari, llant daɣen i tikerḍiwin mebla anali n yixef. I takerḍa tikerḍiwin neɣ takerḍa, llant tak tla tkerḍa s unali, tla tkerḍa mebla anali. Di tkerḍiwin s unali, llan daɣen di snat talɣiwin, Llan t, t, t, ɣas takarḍa mebla anali, tesɛa, yezmer ad tesɛu amikruskar, amikruselkim. Tezmer daɣen ad tili d takarḍa n tkatut. Nniɣ-awen-d dakken tin, takarḍa n tkatut, d tin i yesɛan, yeẓḍa deg-s yiwen n wahil ur nettbeddil ara, qqaren-as tameẓla tagatwant, acku yeẓḍa yiw, afyiwen-is i, i wass kan, alamma tḍeqqremt, alamma tekfa, alamma, alamma temmut. Ma yella d takarḍa yesɛan amikruskal neɣ amikruselkim, teẓram dakken nezmer ad nbeddel ihalen, nezmer ad nesnerni ihalen daxel-is, ihi tesɛa azal kter, d acu kan, yemxalaf umi tt-nesseqdac. Yella di kra deg umedya ma tebɣam llant tkarḍiwin s unali neɣ bla anali, yezmer ur neḥwaǧ ara aṭas amikruskal deg-s. Dɣa ad tili d tixfif kan, ad tesɛu kan takatut. Ihi di tkerḍiwin-agi llant tagad s unali. Di tkerḍiwin s unali zemrent ad sɛunt amikruskar neɣ ur sɛunt ara, d acu kan ẓret d akken tuget deg-sent sɛant akk amikruskar. Di tkerḍiwin-agi mebla anali daɣenni kifkif, nezmer ad nesɛu tikerḍiwin yesɛan amikruskar, llant tagad ur nesɛi ara. Dɣa deg umedya, di tikerḍiwin-agi yesɛan amek uskar, teẓram dakken tikerḍiwin n lbanka, taggad s wass i ttxelliṣem, taggad s wass i tjebbdem idrimen, sɛant akk amek uskar. I tiggad-agi, ma sɛunt ticreḍt-agi, ayen akka ticreḍt-agi, anamek-is dakken tzemrem ad tesqedcem takerḍa-agi s unali n yixef neɣ mebla anali n yixef. tagi, anamek-is d akken tzemrem ad t-tesqedcem mebla ad nalin ixef. D acu kan, qqaren-as double interface, dual interface s teglizit, acku nezmer ad t-nessexdem, ad t-nessekcem deg yixef akken ad d-nejbed idrimen, nezmer daɣen ad t-nennal kan ixef iwakken ad nxelleṣ yis-s. S tefransist qqaren à contact neɣ sans contact. S unali neɣ mebla anali. Ihi tikarḍiwin-agi lbanka yellan ass-agi akk sɛant, zemrent ad sqedcem s unali n yixef, ad tekcem deg uqemmuc n yixef neɣ imeɣri. Tzemrem daɣen ad tesqerbem kan takarḍa-agi ar s yixef i wakken ad txellṣem yis-s. Qqaren-as ihi mebla mebla anali. Nesɛa tagad ur nesɛant ur sɛint ara mikruskar, tagad ur nesɛa ara mikruskar, xedmet deg umedya ma yella truḥem luṭel neɣ truḥem neɣ tebɣam ad tekcem ad tekcem llan llan akkagi d teṛmisin neɣ iɣerbaz anda ad tekcem iwakken ad tkecmem ar s axa ar di texxamt iwulem dakken ad ad ad tesneɛtem takarḍa ar timeɣri i wakken ad teldi tewwurt. Tigad-nni ɛawdin tikarḍiwin agi qqarent-asent les badges, badge d'accès, ur sɛint ara, ɛawdin ur sɛint ara micro-skirt, sɛant kan takatut, takatut-nni yella uṭṭun i swayes yettɛaqal-itent yimeɣri wakken ad yeldi tawwurt. dɣa d acu k-yessemxalafen tin takarḍa yesɛan unali neɣ tin ur nesɛi ara anali, ẓret tin-a mebla anali, iwulem dakken ad tesɛu, akken ẓraɣ akken amek ur skar ad twalim da Mebla sunali neɣ mebla analit, d yiwet n tkarḍa, yiwet n tkarḍa n lbanka. Ihi tzemrem ma akken wen-d-nniɣ ad txellṣem yis neɣ ad neɣ neɣ ad d-tejbem idrimen s ad tt-tkecmem daxel uqemmuc n yixef. Izmer daɣen i ad tt-tqerḍbem kan i ma ad tt-tqerḍbem amek ad teddu, amek i leḥḥunt tilɣa mi fat ur tt ur tt ur tt-tenṭiḍ ara U ar s-ixef amek tilɣa, amek i ttmeslay takerḍa-yagi akked imeɣri neɣ akked yixef, ẓret d akken takerḍa-yagi tesɛa acerrun, acerrun iniɣ-awen d amikruselkim daxel-agi, d acu kan tesɛa daɣen i taska, taska niɣ-awen-d une antenne. Ihi ẓret d akken takerḍa-agi mebla anali, i wakken ad teddu kan ma tesqerbem ar ssixef mebla ma tkecmem sdaxel n yixef-nni, ẓret d akken tesɛa acarun, acarun-agi i nesseqdac yal abrid i tkerḍa, lmeɛna tesɛa daɣen tasekka-agi d zyada, tesɛa-tt i wakken i ad temmeslay s tayugin, s les ondes, ad temmeslay s tayugin akked yixef mebla ma yeɣra-tt i yixef-agi, mebla ma tekcem daxel n yixef-iw kan ad tt-id-iɣer. Ih, anect-agi d amgarred gar snat-agi n talɣiwin-agi n tkerḍiwin. Bɣiɣ kan daɣen ad awen-d-iniɣ amek i d-nessalay tikerḍiwin-agi. Ẓret d akken, akka am yal taɣawsa, iwulem d akken ad tt-nessali d illuzin. Ass amezwaru yakk, takerḍa-yagi, takerḍa n plastik neɣ tzemmer ad tili s ixef s wegdem nniḍen, acu kan ad nhedder kan ɣef tikerḍiwin-agi yesɛan plastik, i nseqdac yal ass neɣ awen di tezmert, i lbanka, ar tegla. Ihi ma d tid ma d-nessali tkerḍiwin-agi ad d-alint d tamezwaru d illuzin. D illuzin I s-d-rennun anagraw n wammud. Cfut kan anagraw n wammud, nniɣ-awen-d système d'exploitation, anagraw, système, ammud, exploitation. Ihi tikarḍiwin-agi mi sɛant amikruselkim, amselkim ameqqran, sɛant anagraw n wammud, i d iluzin i t-sserkaben, i t-ssalayen. Syin-a, tt-id-ceggɛen Ar teṛmist niḍen. Teṛmist niḍen di tmura niḍen ur ssineɣ ur ẓriɣ ara ismawen-nsent, dagi di Fransa tella teṛmist Tales neɣ Idemia, d taga dagi i yessarayen, d taga dagi i d-izuzuren, yessarayen, izuzuren, ttceggɛen-d tikerḍiwin-agi. Ihi ẓret, ma nessali takerḍa seg wass amezwaru neẓra iwumi-tt, mi ara d takerḍa s im itilifun tban, d anagraw n wammud ines, ma yella d tin i uxelleṣ, tin n lbanka, ilaq anagraw n wammud nniḍen. Ihi, d illuzin yakan i nessaray anagraw n wammud ilaqen. S illuzin i neẓra ma yella d takarḍa-agi ad telḥu i tilifun neɣ ad telḥu i uxelleṣ. Ma d-taweḍ ɣer tarmist-nni i t-iznuzun, akka am Tales, Idemia, d nutenti ay yernun isnasen nniḍen, isnasen, asnas, ma tecfam application isnasen application au pluriel ihi isnasen-agi ad nernu neɣ ad ternu teṛmist-agi d-tisnusun teẓra d akken mi ara d anagraw n wammud yettwaqedcen yettwaxedmen i tkerḍa n tilifun isnasen daɣen ad ddun kifkif ad ddun i unagraw-agi isnasen-agi d wagi ad nseqdec i tilifun i tkerḍa n tilifun ma yella uxelleṣ n lbanka, isnasen-agi n uxelleṣ mxallafen. Ihi akken i yettnebna s unagraw n wammud seg wass amezwaru, akken ad ffren yisnasen-agi anessali, ad tessali teṛmist-agi i t-iznuzun. Taṛmist-agi umi ad tezzenz, ad tessenz i teṛmisin nniḍen, izmer ad tessenz i lbanka, mi ara d takarḍa n uxelleṣ, tezmer ad tessenz i usefrak-agi Télécom, ma yella d takarḍa n tilifun i usiwel. Ihi ma d awḍent ar lbanka-agi neɣ s asekraf-agi Télécom, d acu i s-d-xeddmen? D lbanka-agi i yessnen imsaɣen-ines, imsaɣen c'est les clients, i lbanka tessen imsaɣen-agi-ines, akkenni isefrak-agi n Télécom tessen imsaɣen-ines, dɣa d nettat i ken-issnen, i yessnen isem-nwen i melmi d-tlulem, d nettat ay icudden, ihi takarḍa-agi n lbanka neɣ takarḍa-agi n tilifun, nettat i ken-icedden ar ɣur-wen kenwi acku tin akken i yessulin takarḍa, i yessenzen takarḍa i lbanka ur ken-tessin ara, ur tessin ara amsaɣ, amsaɣ, amsaɣ, client, ur ken-tessin ara d amsaɣ. Ihi, d anwa i ken-yessnen? D lbanka akked i txeddmem i ken-yessnen, neɣ asefrak-nni n tilifun neɣ telecom iwuɣer i d-tuɣem akken i takarḍa Sim, d nutni i ken-yessnen, ssnen ismawen-nwen, ssnen melmi i d-tlulem, ssnen anda i tzedɣem, ar taggara. Nettat i ken-yessnen, d amsaɣ. Ihi d nettat ay icudden talɣiwin-nwen, tilɣa-nni-nwen, ad tent-tcid ɣer tkerḍa-nni i awen-d-tceggɛen. Ihi di tkerḍa-nni lbanka, ma awen-d-tceggɛen lbanka takerḍa, awen-d-tceggɛen takerḍa, tcudd-itt ar ɣur-wen, ar yisem-nwen, ar tis-a neẓramt takerḍa lbanka tesɛa uṭṭun, uṭṭun-nni icudd ar ɣur-wen, ar sisem-nwen, yerna trennu-d tisura n tɣellist, taɣellist sécurité informatique, a sécurité, i wakken ad tesseḥbiber ɣef tilɣa i ken-iɛnan, i wakken i, ayen akk ad tceggeɛ Ttilɣa s tkarḍa-nni-nwen ad ad ilint ḥerzent s tsura-agi n tɣellist. Ad wen-d-iniɣ ad wen-d-iniɣ di taggara n temsirt-agi amek i tetteddu, amek i tteddun lecɣal. Dagi bɣiɣ kan ad wen-d-iniɣ d akken di yal aḥric tella taṛmist yemxallafen ay ay ssalin t irennun ciṭ ciṭ i t i tkarḍa-agi ad wen ad wen-d-tceggeɛ lbanka neɣ ad wen-d-iceggeɛ usefrak-agi Télécom. Mi tt-id-teṭṭfem Syin ad tesselḥum tkarḍa-yagi, ad tt-tesqedcem. Tikwal akka am tkarḍa n lbanka, undini n lbanka, dayen, dayen ihi takarḍa-yagi xas deqqert ttehna ur nceggeɛ tamaynut. Ihi ad teddu alamma temmut tkarḍa-yagi. Tikwal ma tɛerqem di tangal pi, tangal, tangalt pin, code pin, tangalt pin, ma tɛerqem deg-s, neɣ a wi tt-yufan tru, truḥ-awen, yufa-tt yiwen, yefka-d tangalt ta, ta, ur tṣeḥḥa ara, takarḍa-nni-nwen ad temmet, ad temmet, acku Ur tetteddu ara tɛukkel. Iwulem dakken ad tessiwlem i lbanka-nwen neɣ ad tessiwlem i usefrak tilifun, télécom-nwen, iwakken ad wen-d-iceggeɛ takarḍa niḍen. Dɣa ma nemmeslay-d ɣef yiferdisen n tkarḍa-agi, tkarḍa ucerrun neɣ tkarḍa timegzit, nezmer ad d-nini dakken llan kraḍ yiferdisen. Teẓram yakk ma teṭṭfem takarḍa-agi, tesɛa ṭṭaqa deg-s d plastik-is swayes i tettwaxdem. Ihi takarḍa-agi. Tesɛa plastik-agi ṭṭaqa deg-s d plastik, yerna ma temmuqqlem mliḥ, yiwet n tama mi ara dɣa teṭṭfeɣ takarḍa-agi n lbanka, yiwet n tama ad tafem uṭṭunen i tesɛam akkagi i wakken ad txellṣem sys, di tama nniḍen, sdeffir-ines, tesɛam yiwet n tesfift taberkant. Tasfift-agi taberkant d tin meqqaren tasfift timedkart, la piste magnétique, d ayen yellan tettwalim akkagi, d ayen daɣen d ayen i neḥrez deg ucerrun, i yellan daɣen i d tasfift-agi timedkart. Ayɣer i tt-nerna, ayɣer i tt-rnan wagi i d-yessulin? Acku llan kra imeɣra, kra ixfawen, ur qqaren ara, mazal ur qqaren ara d acerrun neɣ d amikruselkim-agi yellan daxel tkerḍa, qqaren mazal qqaren eh, tasfift-agi timedkert d acu kan ma nwali ka deg umaḍal ɛawdin eh, ixfawen-agi ɛawdin eh, mačči s waṭas i d-qqimen ulac aṭas akka ar zdat ad ten-kksen akk iwakken ad qqimen kan ixfawen yeqqaren tikarḍiwin yesɛan akkagi acarum ihi aferdis amezwaru d takarḍa-agi n plastik yernu si tama tesɛa tasfift timedkart, si tama nniḍen timedkart manyetik, piste magnétique, neɣ tamagnut akken tebɣam inses. Yella uferdis-agi alikṭrunan, afirdis-agi alikṭrunan d ayen i tettwalim di tkarḍa, tagi amekkuẓ-agi, carré, amekkuẓ-agi neɣ aferdis-agi alikṭrunan mačči d netta i d acarun, Akken i wen-d-nniɣ, daxel-is i timqidt tamecṭuḥt i yellan d acerrun. Wagi dagi, iferdis-agi ilikṭrunan, yettɛawan kan i wakken-nni ma teskecmem takarḍa ar s ixef, ar s imeɣri, wagi ata d imeɣri imi d-yeqqar takarḍa-agi, ma d-teskecmem uqemmuc-agi imeɣri, ihi imeɣri-nni ad yuɣal ad icudd ar yakk ar tettcacar d tagiri aélectronen i wakken ad tɛeddi trisiti i wakken ad iɣer tirɣa yellan daxel yellan daxel ucerrun acerrun ad yini akken d-iniɣ d amecṭuḥ ur nettwali ara yella-d gar plastik-agi akked aferdis-agi aélectronen yeffer-it iɣumm-it Ihi mi ara nemmeslay-d ɣef ucaṛun, acaṛun, ihi, d amnenniḍ-agi n silisyum, nniɣ-t-id dagi, d acu kan akken ur d-nniɣ d amecṭuḥ mliḥ mliḥ, amnenniḍ-agi n silisyum d acu-t? D amikrusterkim, yesɛan amikruskar, d askar amecṭuḥ, yerna yesɛa takatut, tikuta, iwakken ad iḥrez tirɣa. Ihi d aselkim amecṭuḥ i yellan deg ucerrun-agi yuzga-d gar aferdis aliktṛunan akked takarḍa-agi n plastik. Ihi ma nmuqel acerrun-agi, akken i s-neqqar la puce s tefransist neɣ chip s teglizit, d acu? Nniɣ-awen-d dakken d amikṛu-uselkim, d aselkim amecṭuḥ. D acu yesɛa? Yesɛa askar.

D acu kan, di tkerḍa, mazal tikunulujit d taqdimt, acku ma yella nessemɣer asekar ad yesseqdec awalen n rebɛa u settin ibiten, ilaq ad s litta i wakken ad tner di tkerḍa-agi, netta lan alugen i wakken acarun ad yili d amecṭuḥ ur yettimɣur ara di plastikin akken ad nessers neɣ d acu-t ay yeǧǧan taswiɛt-agi i yesskar yellan deg ucerrun-agi, yesseqdac kan awalen yesɛan tmanya ibiten neɣ seṭṭac ibiten neɣ tnin u tlatin ibiten, ibiten c'est bit, Bits, s teglizit, bit, s trumit. D awal i kwa amecṭuḥ irkli, d aḥerfi yesɛa kan yiwen neɣ ulac, akken teẓram, bit, binaire, yesɛa kan sin, sin izwilen, d yiwen neɣ d ulac. Ihi, amikrustiker-agi Yesseqdac kan awalen, yal awal yesɛa tmanya ibiten neɣ seṭṭac ibiten neɣ tnin u tlatin ibiten. Dɣa dagi ata d imedya d kra isekaren i nezmer ad nesseqdec i ttiknulujit-agi. Daɣenni deg ucerrun-agi, akken ur d-qqareɣ imi d amikru-uselkim, yesɛa tikuta. Yesɛa takatut qqaren-as ram, Random Access Memory, takatut-agi d tamecṭuḥt di tezmert, acku ur teḥrez ara aṭas, tesɛa aṭas litteɛ ukan ad teḥrez aṭas ihalen daxel, ur neḥwaǧ ara ad timɣur, acku telha kan i wakken ad neḥrez deg-s ihalen i yesseqdac uskar. Askar d netta i yesselkamen ihalen-agi. D acu ihalen-agi? Iwulem d akken, akken i wen-d-nniɣ di temsirin timezwura, iwulem ad ten-nerr. Neqbel di takatut-agi ɣam. random access memory ad nerr di tagi iwakken s yinna i tid tekkes askar neɣ mikroskar iwakken ad tid iɣer ad tiselkem tlada takatut tayeḍnin neɣ tikuta tiyaḍ tella takatut prom tella takatut flash tagi mačči di tnati ttilint tili yiwet neɣ tayeḍnin yiwet seg-sent kan i yettilin deg ucarun d acu i d imunfant

acku ayen akk ay nerr ihalen akk ay nerr di di takuta-agi nɣa ttruḥun ma ulac trisiti ayen yellan deg-s mi tecɛel ad qqimen ihalen ma yella texsi ad iruḥ akk ayen yellan deg-s tikuta-agi uprom neɣ flash ttɣimin-d deg-s d segmi i tettusma d takatut n weḥraz d tinan i nḥerrez isnasen akk d isefka ur nebɣa ara ad ruḥen. Ma yella daɣen i tala takatut-nniḍen qqaren asɣum, read only memory, tagi attan akken ad twalimt tazmert-ines meqqret, d acu kan, deg-s i nettarra anagraw n wammud. Anagraw n wammud, cfut kan, nenna-d dakken isem-is système d'exploitation, anagraw, système, ammud,

neɣ tatiknulujit Java Card i yesseqdacen Java, d ameslay Java i tessnem yakan ugad ahat akka i yesɛan i ixeddmen ihalen neɣ lḥaǧa i yesarun ihalen ssnen tatiknulujit-agi n Java, mi tagi qqaren-as Java Card, Java Card s teglizit, acku tettwaxdem kan i tkerḍiwin, ddmen kan Amur amecṭuḥ si technologie tagi Java sxedment acku tzemreḍ ara tesxedmeḍ technologie d Java i nessexdam deg iselkimen neɣ deg iqeddacen d serveurs deg iqeddacen ur nezmir ara ad d-nendem tina akken i s lekmal-is ad t-id-nerr di twalim twalam tazmert agi n tkarḍiwin mecṭuḥet ihi nedem-d kan amur amecṭuḥ nerra-t di Di tkerḍa-agi, ẓret dakken tikerḍiwin n wass-agi, dɣa ladɣa d tikerḍin sim, ula d tagadagi n lbanka, d tiɣin, ula d nutenti atan d tatiknulujit-agi Java Card-agi i iɛeddan i ssexdamen. Ihi i wakken imi fatihallen uran s Java Card, ttmeslayen Java Card, tlan tkerḍiwin yesɛan amikruskar i wakken i ad srekment s lemɣawla ad d-ɣrent ihalen-agi yuran s Java Card akken akken i ayen i iceɣlen akk ad t-xedmen akk ad t-xedmen s lemɣawla. Yella daɣen i amikruskar daɣen yettwaxedmen kan i i yiwgelhen. Awgelhen-agi ẓriɣ mačči d awal i t-nesseqdacen teqbaylit, d acu kan d awal sseqdacen imucaɣ ma bɣun ad d-inin crypter des données, chiffrer des données, s tefransist nṣaḥ ur neqqar ara crypter,

tikarḍiwin-agi i wumi nfant aṭas aṭas i tɣellist-agi talikṭrunant neɣ tasenselkamt. C'est pour la sécurité informatique. D acu eh, unamek-is? Deg umedya ad d-ffeɣ tilifun ufus ad siwleɣ i tmeddakelt neɣ umeddakel i sɛiɣ ad siwleɣ. Ma siwleɣ Ihi ayen akk ad d-iniɣ ad iruḥ deg yigenni, neɣ akka i d-nenna, ad iruḥ ar taska, antenne, gar tilifuni-inu ar taska-nni, d awal ay iruḥen, d tayugin, des ondes, d tayugin ay iruḥen deg yigenni. Yezmer ad yili wallal ad d-yelqeḍ akk tayugin-nni, ad yefhem akk ayen i d-nniɣ. Ihi i wakken win ay yilin ɣas ay ad iqqar acu ad d-iniɣ, tayugin-nni xas ad iɛreḍ ad t-id-yelqeḍ, ur ifehhem ara d acu-tent, iwulem d akken Takarḍa s timenni, ad tent-asen ad tent-tbeddel irkelli, ad tesɛu tasarut n tɣellist, ad ternu awal-nni ad d-iniɣ, akkagi s uwgelhen, s chiffrement, le codage, triptage ma tebɣam, ihi s uwgelhen ad tbeddel akk ameslay-nni i d-nniɣ, ad iruḥ, ɣas ma yella win i t-id-yesqaṭɛen ad t-id-yeṭṭef wawal-nni-inu ur t-ifehhem ara. Ihi annect-agi d anwa i t-ixedmen? D takarḍa s timenni, mačči d tilifun. Tilifun ur yesɛi ara ur tettamneḍ ara taseḍḍa s tilifun iwakken ad akkagi ad ibeddel ilkli awalen-nni akk ad tceggɛeḍ. Ihi d takarḍa s imenni i yesɛan, yewɛer akken ad tt-terẓeḍ, kter n tilifun yewɛer akken ad d-tekkseḍ tilɣa i tejmaɛ daxel-is am usenduq Ilaq tasarut i kun ad t-id-ldiḍ. Llant ihi daxel usenduq-agi, neɣ daxel ucerrun-agi. I llant tsura, qqaren-asent tisura n tɣellist tasenselkamt, acku am tsura, ilaq tasarut akken ad tt-ldiḍ, daɣen akken ad tɣelqeḍ. Ihi awal i kua d-iffɣen, ad iɛeddi s tkerḍa-agi sim. Tasarut-nni i t-iɣelqen tesbeddel-as awal akken ma iruḥ ɣas mu tesɛiḍ tasarut-nni ur tezmireḍ ara ad tledyeḍ ad tfehmeḍ awalen i iruḥen akken arma d tasekka. D anwa ad ifehmen awalen i aceggeɛ akken ad d-mmeslayeɣ akken di tilifun a iruḥen arma d tasekka? Ḥaca asefrak n Télécom ad t-ifehmen acku yesɛa tisura am nekkini i wakken ad ixdem akken seqqaren s tefransist déchiffrement. u décryptage neɣ i ugelhen i wakken-nni ad t-id-iɣer winna ad t-id-ṭṭfen si tama nniḍen. I tura ur d-fkaɣ amedya n tkerḍa sim, sim, anamek-is s teglizit Subscriber Identity Module. Iwulem d akken ad teẓrem ma tesɛum takerḍa sim, takerḍa-agi tetteddu akked tilifun-nwen. Ihi mačči d tilifun-nwen i icudden ɣer ɣur-wen akka am umelteɣ, melteɣ un abonné, asekraf n tilifun neɣ asekraf n télécom akk amek i ken-issen, yessen-iken s tkarḍa yak issin teẓram dakken ma tesɛum tilifun tzemrem ad ad tcuddem ar s asefrak neɣ ar wayeḍnin, dagi di Fransa tzemreḍ ad ad tiliḍ d ameltaɣ ar Orange neɣ SFR neɣ Bouygues neɣ d wiyaḍnin, ihi yal abrid ma tilim s asefrak tirikom, ad tesɛum takarḍa netta wen tt-id-iceggan, takarḍa sim wi ara tceddem, mačči d tilifun ad iqqim d yiwen d winna kan, d acu kan takarḍa tettbeddil ala ḥsab asefrak wi ɣer tellam. Ihi takarḍa d timagi d nettat i icedden, cudden ar ɣur-wen, am Kamumelteɣ icudden s asefrak tirikom. Eh, ma tesɛum tilifun, tettmeslam yis. Dagi yettmeslay aṭas aṭas ɣef tilifun ufus, ma tilim di berra neɣ ɣas deg uxxam. Ma tessawalem, dɣa di berra, ma ma tettmeslayem neɣ ma tebɣam ad tinigem ar internet, ayen akk ad tqedcem, ayen akk ad txedmem, ad iruḥ ar tasekka i wen-d-iqerben. Ma yella deg uxxam i tellam, eh, tcuddem ɣer tebwaḍt n il-wifi i yellan deg uxxam. Ma yella di berra tellam, tasekka s taska n twalam dagi uriɣ-t-id antan cuddem ar taska i ken-id iqerben d nettat i icudden ar tsasfrakt télécom. Syin-a akk-n mi ara d awal ad tmeslayem akked d bnadem si d asefrak-agi n télécom akk-n iceggɛen iceggɛen ayen d-teqqarem ar ar tilifun win akked ad tmeslayem neɣ akk-n iceggɛen ar internet. I takarḍa-agi sim, dagi ferqeɣ-tent akked tilifun, ahat teẓram takarḍa-agi tessekcem-am daxel n tilifun. Ma ayɣer akka t-ferqeɣ? Ferqeɣ-tent i wakken ad wen-d-sbegneɣ d akken tilifun yettmeslay akked takarḍa-agi sim. Yettceggiɛ tanaḍt, une commande, i takarḍa-nni ma teṭṭif ara tanaḍt ur d-ttarra ara. takarḍa-agi ur tettɣimirt mačči s yiman-is ad d-ceggeɛek agi tiririt neɣ ad d-tesqsi tilifun, tettarra-d kan i yiseqsiyen neɣ i tanaḍt ad s-tceggeɛ tilifun. Tilifun ad s-tceggeɛ tanaḍt, qqaren-as APDU, takarḍa-nni ad d-terr. I tanaḍt-nni ad d-teṭṭef.

Ihi iwumi tenfeɛ tkarḍa-agi sim? Henniɣ-awen-d tuddar di daxel, ttmeslayen tettmeslay akked tilifun, iwumi tenfeɛ? I awen-d-fkeɣ dagi amedya akken ad tfehmem ayɣer neḥwaǧ takarḍa sim ad tili di daxel n tilifun-nneɣ. Iniɣ-awen-d atah deg umedya amletteɣ ileḥḥu deg ubrid, ad ileḥḥu ad d-yazki di umekkan deg wayeg tella taska, antenne, dɣa ad iṭṭef tilifun-is akken ad isiwel.

Yal abrid ma tesɛum takerḍa-s-im, daxel-is yella wuṭṭun ur nettbeddil ara, daɣen d yiwen-is, d yiwen kan, yal yal amelteɣ yesɛa uṭṭun-ines yemxalaf, ɣef wiyaḍ, ihi yal amelteɣ yesɛa uṭṭun-is, wuṭṭun imes yagi-ines weḥd-s. Anda i t-nḥerrez? Nḥerrez-it di tkerḍa-yagi-s-im, daxel n tkerḍa-yagi-s-im i yella, mačči di tilifun. Ihi yal abrid ma tecgam akka tebɣam ad tessiwlem, ad as-flaken i Télécom iwulem akken ad isebbet d akken i uṭṭun-agi imsi d uṭṭun i yellan yerna akka ad isebbet belli d ṣṣeḥ i yella. Ihi amek i tetteddu liḥala? Amezwaru yakk ma d-iḥḍer ad tessiwlem, ẓret d akken takarḍa n isim ad tceggeɛ uṭṭun-nni-ines imsi, ad tceggeɛ ad tefk i tilifun. Téléphone, a ticeggaɛt taseska, dagi ad ẓrant tayugin, les ondes, ay iruḥen, umbeɛd taska-nni daɣen ad tceggeɛ s asefrak télécom, umbeɛd tasefrakt, asefrak-agi télécom yesɛa imsi, uṭṭunen n yimsi n yal amelṭaɣ i yesɛa ɣer ɣur-s, i yesɛa dagi taffa n yisefka, taffa n yisefka ma tecfam base de données, di taffa n yisefka-agi yella uṭṭunen n yimsi, Ikk imeltaɣen i yesɛa usefrak-agi gar i-uṭunimsi yesɛa tasarut taselselkamt yines weḥd-s. Ihi yal uṭunimsi yesɛa tasarut-ines. Tasarut-agi yessen-itt usefrak Telecom, daɣen i tella daxel n tkerḍa-agi sim ur d-teffeɣ ara, neɣ n amsenduq ur d-yetteffeɣ ara wayen yellan daxel.

uṭun-ims, ma yella d ims i yellan d tidet ad t-yaf, yerna ad yaf tasarut-is akked i icudden ar ɣur-s, ar s uṭun-agi. Yal uṭun, ims-i neɣ awend yesɛa tasarut temxallaf daɣen-i. Ihi amek ara yexdem usefrak-agi akken ad itebbet d akken i d tidet takarḍa-agi sim d taḥeqqit neɣ d taṣṣeḥ, tidet? Ad iceggeɛ amḍan

eh, di takarḍa-yagi yessim. Ihi amḍan-agi ma d-ilḥeq ɣer takarḍa-yagi yessim, acu yexdem? Yesɛa alguritm neɣ axerzim, bon, aṭas i t-iqqaren alguritm tura, dɣa d imsidagi yextaren ad t-id-inin akka, ihi ad ten-ḍefreɣ, qqareɣ-as awerzim, meɛna neɣ axerzim, d acu kan imi yar tarbaɛt i yimsidag xtar ma t-id-inin algorithm d tidet d wagi d awal-agi i yelḥan ad nettfar kan ihi am nitni ihi yella algorithm daxel-agi iwgelhen iwgelhen chiffrement ad yeddem tasarut-agi ad yeddem amḍan-agi ad d-yefk yiwen n umḍan niḍen qqaren-as azmul azmul signature ad d-yefk azmul azmul-agi ticki ad t-yefk i tilifun Suna d-ngafen yapidiyu i nwala yakan, sina tilifun-agi a t-iceggeɛ tayugin deg igenni, azemmur-agi a t-iceggeɛ tayugin deg igenni alamma d tasekka, tasekka-nni a tceggeɛ alamma d asefrak Telecom. Asefrak Telecom d acu ara yexdem? Ad d-ijemmeɛ azemmur-agi Yeẓra acu n umḍan i iceggeɛ, yesɛa tasarut ih ad isdukker algorithm-agi, s yernu tasarut-agi tasenselkamt i umḍan-agi ula d netta ad as-d-yefk azmul, azmul-nni as-d-yefk ad imuqel ma yella azmul i d-iṭṭef akked uzmul i d-isselkem netta weḥd-s kifkif, ma yella kifkif Ihi a s-yini, uṭṭun-agi imsi, d uṭṭun n tidet, takarḍa-agi sim, d takarḍa n tidet, axaṭer ulac snat tkarḍiwin n sim ay yesɛun tasarut-agi. Ihi a s-yini, Ihi d taḥeqqit takarḍa-agi sim? Ihi, akken i wen-d-nniɣ, takarḍa sim sdeffir n tkarḍa sim, d anwa i ilemden? D amelṭaɣ, d kenwi. Ihi, imi takarḍa sim-agi tella d tidet, ihi wa d kenwi d amelṭaɣ n tidet. Syin-a a wen-iserreḥ ad temmeslayem. Mi d-iḥḍer ad temmeslayem, ad tebdum awal, yani iserreḥ-iken, iserreḥ-awen usefrak-agi ad temmeslayem imi takarḍa-agi s-im d taḥeqqit, d tin n tidet yellan. Ihi ma tebdum ameslay, Azul, amek telliḍ? Deg umedya. Tella daɣen tsarut-nniḍen n tɣellist, tasarut-a d tenselkamt. daɣenni taɣnin ad nesqedec daɣenni nezmer ad d-iniɣ yesqedec tesqedec tkerḍa-yagi sin ayɣer akken i wen-d-nniɣ ayen akk ad nsiwel ayen akk ad nmeslay ad iruḥ deg yigenni alamma d tasekka ma iruḥ deg yigenni d tayugin izmer ad d-yili yiwen am mennaɣ amnaɣ n aṭakun neɣ amhejjem ad d-yas ad i s wallal ad ileqḍ akk ayen akken akk ad d-inim deg ubeḥri, deg igenni, ad t-ijmeɛ, ad t-yawi, ad t-ileqeḍ, ad iẓer d acu d-ttmeslayen. Dɣa deg umedya ma yella ameltaɣ-agi mačči kan d aselway, ɣas ma d bnadem kan, d amdan kan akka menwala, iwulem ara akken ayen ad d-yini, ma yella ad d-yemmeslayen, ad t-ileqeḍ akkagi i umnaɣ neɣ am lheǧǧem, d ayen qqaren aṭaku.

Awḍen ad awḍen ar tasekka, si tasekka ad awḍen alamma d asefrak n Telecom, yer asefrak Telecom yesɛa daɣen tasarut nniḍen akked argorithm d winna daɣen i sseqdcen, i tesseqdec tkerḍa d sim, d winna daɣen i ay sseqdec i wakken i abrid-agi ad d-issefsi imeslayen-agi i ur nfehhem ara i wakken ad ten-id-yerr s abrid amek llan deg wass amezwaru i dɣa ad ten-id-yerr ar talɣa-nni tamezwarut Akka am tigi i d-uriɣ akka, Azul, amek telliḍ? Awal-agi ad yaweḍ win umi ɣ-id-tceggɛem, neɣ ma yella d ayen ad tettnadim neɣ ad tinigem di internet, ad iruḥ lakkagi daɣen s uwgelhen, awgelhen, nous venons de dire chiffrement, syin-a ad d-nessefsi, di chiffrement, ad nessefsi, d isefsi n usekfel-akagi Télécom, awalen-agi i d-tceggɛem. Amedya wis sin nezmer ad d-nefk. Amedya n tkerḍa n lbanka neɣ takerḍa s way tettxelliṣem. Teẓram dakken nesɛa timacinin, timacinin n yidrimen, d ixfawen aydeg tzemrem ad tkecmem, tesɛa taqemmuct n yimeɣri-agi yenṭḍen ar ɣur-s, ad tkecmem takerḍa i wakken ad jebdem idrimen. Tesɛam daɣen ixfawen n uxelleṣ ad tsersem izmer d tilifun neɣ takarḍa-agi n lbanka ad tsers ad tesqerbem ar s ixef-agi iwakken ad txellṣem yis. Ihi yal abrid ma txellṣem s tkarḍa-agi ar s ixef-agi amegzu, intelligent, akken i wen-d-nniɣ tellam tzemrem ad tt-tkecmem daxel n yixef, takarḍa unali ad tt-tkecmem daxel n yixef, Izmer daɣen ad t-ssersen kan akkagi d tama yixef-agi amekzu, mebla ma skecmen-t s ar daxel. Ihi takarḍi-agi tesɛa akken ur d-nniɣ acaṛun, ma tettwalim wagi atah d akken i s-neqqar aferdis alikṭrunan, neɛwen, wagi yella-d kan ma yella teskecmem-tt Ar tixef agi n uxelleṣ, ixef amegzu-agi ad s-yefk trisiti s wass ad telḥu. S wass ad telḥu tkarḍa-agi imi tesɛa microselkim daxel, iwakken anadi iddu ad yesselḥu ihalen-is. Ma yella takarḍa ad tserrsem kan akkagi sufella deg yixef, mebla ma tekcem ar daxel, nniɣ-awen tella tasekka i s-izzin ur tt-nettwali ara i sdaxel n plastik-agi tella, yernu ta ma nesɛu ticreḍt agi. Yiwen makken d anefhem, d takerḍa mebla anadi, nezmer ad tt-nesqerb kan akkagi s yixef agi u kan ad nxelles sys. Ihi d acu nezmer ad d-nini dagi? Takerḍa yagi lbanka tesɛa acarun daxel uferdis alikṭrunan, ma yif ad truḥem ad txellṣem s unali neɣ mebla anali, d yal abrid, ixef agi Iwurem dakken ad isudder internet. Ayɣer? Acku ad iseqsi lbanka aniwa ar tcad cuddem kunwi. Ad iseqsi aselkim aqeddac, serveur, aselkim aqeddac n lbanka-agi wi ar tesekkim, ad iwali ma tesɛam idrimen iwakken ad ikkes idrimen ad ixelleṣ s tkarḍa-agi nwen. Idrimen mačči di tkarḍa-yagi llan, idrimen deg uselkim-agi aqeddac i yeẓran acḥal n yedrimen di lbanka i llan yedrimen, d acu kan takarḍa-agi mi tt-nesseqdac, nesseqdac-itt i wakken si tama ayen akk ay iruḥen akk, ayen akk ay yemmeslayen akk d lbanka-agi ad iruḥ s uwgelhen, s uffir, acku tisura tisenselkamin stah dagi daxel ucerrun-agi. wagi tačerun agi tahaken teqra dagi gla wagi si tama si tama niḍen takarḍa yagi d nettat i d-iqqaren belli d kunwi ayagi ibɣan ad txelṣem s wacu i i nesɛa akkagi ttbut d akken d kunwi ma teḍram d akken yal abrid ma d-tbeddem akkagi ad txelṣem s tkarḍa yagi yella wuṭṭun n ṛebɛa neɣ ukuz izwilen Uṭṭun-agi d ayen menqer tamgalt pin, code pin, ad t-id-tesbeddem, ad t-id-fkem, ula d ttbut d akken takarḍa-agi nwen, acku ma tenniḍ-d takarḍa-agi inu, bɣiɣ ad t-xellṣeɣ, ihi d kenwi ay yettxelliṣen, ad d-tekksem idrimen si lbanka, seg yedrimen i tesɛam n lbanka, maci d wayeḍnin aygi ay tt-yesseqdacen. Ihi ur zmireɣ ara ad awen-sfehmeɣ akk tettbaṭili akk amek i tetteddu liḥala dagi ma txelṣem akked lbanka, ẓret kan ayen akk alugen akk ara nesseqdec dagi d ayen i yellan deg uneggaf-agi, protocole, deg uneggaf-agi meqqar n UMV i uxelleṣ. Et demande kan amedya, takarḍa, tebɣiḍ, yella bnadem, yella win seg-wen yebɣa ad iruḥ s ixfawen-agi, ad iruḥ ar tmacint seg wayeg ad ijbed idrimen, tamacint deg idrimen, zmesnin akkagi, si tmacint-agi deg idrimen Teẓram dakken ad teskecmem takarḍa n lbanka, ad teskecmem daxel d uqmuc-agi neɣ d imeɣri-agi, i tamacint-agi ur teẓra ara d anwa i yellan sdeffir n tkarḍa-agi. Ahat d wayeḍnin i tt-yufan neɣ yeddem-itt-id seg uxxam neɣ yufa-tt deg ubrid teɣli-awen, iruḥ ad tt-yessexdem. Ihi ma ifat iruḥ d bnadem wayeḍnin i tt-yufan ad iruḥ ad tt-yeqdec neɣ ad iruḥ ad yebɣu ad yejbed idrimen yis, teẓram dakken tamacint-agi n yidrimen acu i wen-d-teqqar,

Ayɣer nnun weḥd-wen? Acku takarḍa-agi tcudd ar s idrimen i tesɛam di lbanka. Ma yella win i yellan, tefkam-as tanegalt-agi, tefkam-as uṭṭun-agi, win yellan ad iruḥ ad ijbed idrimen sys, yerna ad iseqdec idrimen-nwen, ahat mebla ma teẓram. Ihi d anect-agi i igan tanegalt-agi teffer d aḥlu ucerrun n tkarḍa-agi n lbanka, ma d-tesɛeddim akken i as-tkecmem akken deg imeɣri, acu a wen-d-tini i tmacint-agi n yidrimen? Meqbel ma wen-tefk idrimen, ad d-tebbet d akken d kenwi ay is deffir n tkarḍa. Iwulem d akken, akken a wen-d-qqareɣ, uṭṭun-agi neɣ taneggartagi ur d-tcerkem ara akked wiyaḍ, iwulem akken ad t-teǧǧem d awal uffir nwen weḥd-wen. Ihi, ma ken-id-testeqsi tmacint-agi, a wen-d-tini fket-d, efk-d taneggartagi-inek, Ad s-tekkeḍ tangalt-agi, tangalt-agi nniɣ-awen-d ukuẓ i yizwilen, rebɛa kan, ukuẓ deg yizwilen kan i tesɛa, yazwir, chiffres, akked ukuẓ n yizwilen, fkiɣ-n dagi amedya yiwen, sin, kraḍ, ukuẓ, ihi ad s-tefkem tangalt-nni deg umedya-m dagi yiwen, sin, kraḍ, ukuẓ, sin amek i texdem tmacint, tamacint-agi D acu ar ɣur-s illan? Ɣas tcudd-a lbanka anda tlan yidrimen-nwen, mačči d nettat i yeẓran ma yella uṭṭun-agi neɣ tangalt-agi tṣeḥḥa. Ihi amek ad txeddem? Ad d-teṭṭef uṭṭun-agi s tefkam neɣ tangalt-agi, ad tesseqsi, ad tceggeɛ tanaṭ i tkarḍa-agi-nwen, anda truḥ, tettruḥu s acerrun, acerrun neɣ s amikru-selkim-agi yellan daxel, agi n tkarḍa-agi-nwen, ad tesseqsi Tanaḍt APDU i wen-d-nniɣ, aneggaf-nni APDU, yal abrid d winna kan i yettmeslayen, s uneggaf-nni kan i nettmeslay akked tkerḍiwin-agi, ad d-iceggeɛ i tkerḍa-agi, ad s-yini, Ttxil-m, ini-yi-d ma tangalt-agi neɣ uṭṭun-agi iṣeḥḥa. Iniɣ-awen-d, acaṛun-agi neɣ amikruselkimen-agi neɣ takerḍa-agi, tga amsenduq Tesɛa tisura tisenselkamin, tesɛa daɣen i uṭṭun-agi, tamgalt-agi i tjemmeɛ ar ɣur-s. I win i tt-id-isteqsan, am ixef-agi neɣ tamacint-agi, ad tt-id-isteqsi, ad temmuqel ma yella uṭṭun-agi i d-teṭṭef, i d-tettceggiɛ tmacint, ma yella yemcuba ar win i tjemmeɛ ar ɣur-s, win i tḥerrez ar ɣur-s. Ihi ma yella amdan-agi d amdan n tidet, uṭṭun-agi iwulem dakken ad yili d uṭṭun n tidet yellan daxel n tkarḍa-agi. Ma yella daxel n tkarḍa, ad s-yini i yixef-agi neɣ i tmacint-agi, takarḍa-agi ad s-tini i yixef-agi neɣ i tmacint-agi, ad s-tini ok, d ayen n tidet, uṭṭun-agi dɣa yella, ihi tamacint-nni ad s-tini ihi amdan-agi d amdan n tidet ihi, mačči d akellax. Ihi ad d-fkeɣ idrimen, ad s-iniɣ acḥal n yidrimen i yebɣa ad d-ijbed, ad ten-asen-id-fkeɣ. Ma yella tangalt-agi ur tṣeḥḥa ara, d anwa ad s-yinin ur tṣeḥḥa ara? D takarḍa-agi i nesekcem si Meɣri, d nettat ad s-yinin. Ad s-tini awah, uṭṭun-agi ur t-ssineɣ ara nekkini, ihi mačči d, ur cakkeɣ ara d amdan, ur cakkeɣ ara amdan-agi yines tkarḍa-agi. Ihi akken teẓram, ma yella teccḍem di tengalt-agi neɣ deg wuṭṭun-agi Kraḍ iberdan, dɣa d ayen i. Takarḍa-yagi d ayen ad tɛekkeṛ, d ayen ur tezmirem ad t-txedmem. Yewwulem d akken ad tceggɛem i lbankali-nwen akken ad wen-d-tbeddel tayeḍnin. I yettwaxdem wannect-a, akken i wen-d-nniɣ tikti-agi tamezwarut tusa-d di Rolland Moreno, tusa-d di Rolland Moreno, i ahat nesseqdac-itt armi d ass-agi. Ad s-iniɣ kan ad yesgunfu di talwit imi mačči imi i ɣ-yeǧǧa acḥal iseggasen ayagi. Ihi d s wanect-agi bɣiɣ ad wen-d-sfehmeɣ d acu, amek i tetteddu takerḍa n lbanka, ayɣer nettaḥwaǧ takerḍa. Sfehmeɣ-awen-d iwumi i neḥwaǧ takerḍa sim d tilifun, atan tura sfehmeɣ-awen-d iwumi i teḥwiǧi takerḍa-agi n lbanka. Dɣa s wanect-agi tekfa temsirt-agi. Bɣiɣ kan ad wen-d-smektiɣ kra n wawalen i nesseqdec di temsirt-agi. Nniɣ-awen-d akken amlteɣ, imelteɣen, abuni anamek is abuni taska tikwa ad nemmeslay-d fell-asent ttɛuntan nniɣ-awen-d tmanya setta tnac tmanya seṭṭac tnin tlatin ibiten ihi wagi dagi ibiten d awal ur nli ara teglizit iqqaren-as binary digit ddmen sin-agi skkilen rnan-as aneggaru-agi dɣa yeffeɣ-d bit, dɣa s tefransist ɛawdent leqḍent-id ssexdament bit, i dɣa dagi. Yal awal akken teẓram iwulem dakken ad ten-id-nerr s cṭaḥ ɣer teqbaylit, ur zmireɣ ad s-niɣ bit neɣ as abit, abit, ibiten. Daɣen i zemreɣ a wen-d-iniɣ dakken deg umawal n Imuca ufiɣ-d dakken abet, ibtan, c'est voyelle ers Imuca, d wagi kan akka gar tamawt kan akka i t-id-fkiɣ.

Nniɣ-awen d akken chiffrement, qqaren-as daɣen s tefransist cryptage, encryption s teglizit, awgelhen, awgelhen-agi mačči d awal awgelhen ufiɣ-t ar timucaɣ, ihi ad d-nawi fell-as crypté-agi, circuit amnenniḍ, ayen yenḍen, imnenniḍen, ufiɣ daɣen-i deg umawal n Dda Lmulud, code seg yimucaɣ qqaren-as tangalt, Tanegalt-agi, en code, c'est une parole qui a un sens caché, tangalin, de stengal, dɣa awal-agi en code, codé, ngal, stengal, d imucaɣ i t-iqqaren. Crypté, neɣ chiffré, to encrypt, ugerhen, awal-agi ẓriɣ d akken yeẓẓay, d acu kan yal abrid Smenyafeɣ ad d-awiɣ awalen yellan di tutlayin timaziɣin ɣer xir ma snulfeɣ-d, xir ma wwiɣ-t-id d awal d amaynut, akken ur d-nesseqdac ara aṭas n iwalen imaynuten. Ihi, ɣas akken xedmeɣ-as dagi itri amzun d akken d awal i d-snulfeɣ, ur t-id-snulfeɣ ara, yusa-d seg wawal Wgelhen, awgelhen, Awgelhen d acu-t? Procédé particulier servant à faire parvenir un message secret, verbal ou écrit, sans que le porteur ne puisse le comprendre. Ihi awal-agi d anweqqaren chiffré, crypté, encrypt. Segmi awal wgelhen yusa-d seg wawal-agi, ihi amyag, amyag-agi wgelhen yusa-d seg wawal awgelhan, imucaɣ, ihi ma twalaḍ anamek-agi iban-d akken d awal-agi yessefhamen d akken d awgelhen d chiffré, chiffrement. Cryptographie d awgelhen kifkif yusa-d seg wawal-agi imucaɣ. Tura teẓram d akken données asefku, isefka, d awal i tessnem. Newwi-d ɣef iferdisen, iferdisen d awal yellan di tusnakt, élément aferdis, gestionnaire asefrak, isefraken, weggad sefrik gérer deg umawal n Dda Lmulud, asenselkimt, asenselkimt, asenselkam neɣ awent tasarut tasenselkamt. Daɣen wad akka s temɣawla afawal-agi logique, tameẓla, mačči d awal i d-snulfaɣ, ufiɣ-t deg umawal, ufiɣ-t deg umawal n Dda Lmulud akked deg umawal n tusnakt timeẓriwin, dɣa d awal i d-wwiɣ, leqḍeɣ-t-id sɣur-sen. Logique câblée, d anect-agi d-nemmeslay dagi yakan, tameẓra tagatwant. Nniɣ-awen-d d ayen i txiḍeḍ ɣef yiwen-is kan di tkarḍa ur t-nettɛawad ara, am Mahil ma tebḍeḍ ɣef yiwen-is ur t-tettɛawadeḍ ara, Mémoire, takatut, tacfawit, akk n unihwa nesqed s-tt. Microprocesseur, amikruskal, ad nbu-d awal fell-as. Nniɣ-awen-d tasfift tamagnut neɣ n ddkir. Ihi, wagi d awal n Mḥerzi, daɣen i n ddkir d awal imaziɣen, imi yella di teqbaylit tella s imẓaviyen. Ufiɣ-t daɣen. Mass Cemmin, addkir arẓi.

Ad meslayeɣ am-wen-d ɣef Michel Hugo, netta i d argaz amezwaru yeskecmen-d amikruselkim daxel n tkerḍa, d amdan i k-d-yemmeslayeɣ di zuǧ alaf u seṭṭac, nniɣ-awen di zuǧ alaf waḥed u ɛecrin meskin yemmut. Ad yesgunfu di talwit. Dɣa rniɣ-d dagi yiwen n tira s ifassen-is, i, i wayen akk i d-iceggeɛ akken i wakken ad asen-rniɣ tamsirt-nni fi dɣa ɣef tikerḍiwin-agi ucerrun, dɣa yura-yi-d dagi à Samia Bouzefran par souci de la vérité et pour la prospérité. D anemmirt-is ɣas akken yeǧǧa-yi-n ɣas-agi. Tanemmirt daɣen i Rolland Moreno, tagi daɣen i

Iseɣzi n tudert-is, isem-is Pierre Paradinas, professeur émérite titulaire de la chaire Système embarqué di LCNAM, yid-s i akk ides si zuǧ alaf u tlata i lemdeɣ yid-s ayen akk yeɛnan tikerḍiwin-agi i ucerru neɣ tikerḍiwin-agi i timegza, d netta yid-s i lemdeɣ t ayen akk ya inan anarag akk d tkerḍiwin, i yid-s daɣen i i nesuli adlis di zuǧ alaf u tleṭṭac deg wayeg i nura kra yeḥricen yerna neɛreḍ-d kra imusnawen di deg uḥric-agi ɛawnen-aɣ-d daɣen i di tira deg udlis-agi. Tanemmirt-is i tanemmirt i wagi dagi i d-nniɣ, tanemmirt daɣen wagi dagi i d-yettɛawanen sya u sya. E wiga d ma iniɣ tanemmirt tameqqrant d imsidag, acku ayen akk i seqdaceɣ, ayen akk i d-ilulen deg umawal-agi n tsenselkimt, mebla nitni, awalen-agi ur ttesɛun ara tudert, ur ttesɛun ara azal, ur tteddun ara, tirata qqimen kan deg udlis-agi ad mmten, Tanemmirt-nsen, tanemmirt i leqdic-nsen, tanemmirt i wayen akk i d-rennun ula d nutni deg wallalen-agi irkul i yi-ssenserkamen i wakken ad tili teqbaylit-nneɣ.